Aue te Ariki, whakawhetai ki a koe mō te rangi hou nei e pa. Aue te Ariki a Ihu Karaiti, taku Kaihoko, taku tokotaka piringa. Ka tu ahau i mu i a koe me te ngāka kikī, i te whakawhetai Nō reira, he tino whakawhetai ahau ki a koe, e te Ariki, mō tō ringa e tiaki nei i ahau, i taku whānau hoki. Ka mihi i ahau mō te tiaki i a mātou i te ata, i te ahiahi, i te aranga ake, i te takoto hoki. He pono koe, kāore he mea e rite ki a koe, Ka hōatu ahau i ngā whakamomiti ka tō ki a koe, ka hiki ahau i taku whānau ka tō ki a koe e te Ariki, ko te hunga kei tēnei wheno o te moemoeā me ērā whānau kei Aotearoa. Ka whakawhētai ahau ki a koe mō te here aroha e hono nei i a mātou ahakoa te moana, ahakoa te tāwhiti ka tae mātou i tētahi kotahitanga i raro i te ingoa tino ātaahua, Nō te mea ko koe tō mātou upokotanga, e whakapono ana koe i te Pukapuka a Matiu, e ai a ia i reira i te wā taenga mai a tātou i te Kotahitanga, i ngā rōpū, ngā rōpū tuarua, ngā rōpū tuatoru rānei, tō whakapono ki te tae mai i a mātou i tō mātou waenganui. Nō reira, ko koe te here e pupuri ana i a mātou, ko koe te tūranga e tū ai i mātou. Auē i Īhu Karaiti, ka mihi atu mō tō tiakitanga, i ngā mea kitea, i ngā mea huna. Ka mihi ahau mō ngā anahera i tonoa a koe hei tiaki i a mātou, me te parekura i te kino mō ngā wā i whakorangia mātou i te kore mōhio. Ka whakamoemiti ahau ki a koe mō te uhi i ō mātou tamariki, mokopuna, karaua, kuia me ngā hoa aroha katoa. I te tonu motuhake i ā rātou whānau rātou ki te heke mai, tō mātou mokomokopuna rātou ki te whakaputu mai i a i tō ingoa. E Ihu Karaiti, ka hiki ahau i te hunga kei te mamae, ā, kei te hohipera, rātou kei te mamae i te tinana, ā rātou hinengaro, te wairua hoki. Ko koe te ringa rongoa, ko koe te Atua whakaora. Pā tū ki ō rātou tinana, whakamāmā i ō rātou mamae, whakamārie i ō rātou hinengaro, Kia rere te kaha whakaora ki ngā rūma, ngā moenga, me ngā manawa. Mō te hunga e noho pōuri ana i te hinengaro, ka tino ahau ki tau te rangimārie. Kia mārama, kia māmā te whakaaro, e te Ariki āwhinatia te hunga kua ngenge, te hunga manaaki, te hunga mahi, te hunga e kawea e taumahatanga. Whakapakarihia rātou e te Ariki. Hoatu he kanohi kia rite i tō aroaro, he ngākau kia whakaae ki tō pono, he taringa kia rongo i tō reo. Aue te Ariki, e te Wairua Tapu whakakitea mai anō ki a mātou ngā whakaaro, ngā hiahia me ngā huarahi o te Karaiti. He arahina mātou kia rite ki ngā whakaaro o te rangi. Whakatauia ō mātou hikoi, kaua e tukua kia kotiti, whakaohia mātou ki te hikoi i runga i te whakaiti, te aroha hohonu me te mahi koa. Kia puta mai tō rangatiratanga, kia mahi ai tō, tō hiahia i roto i ō mātou oranga. E kore mātou e pai ki te noho kotahi i tō aroaro, engari ka hiha mātou ki te noho tono i roto i a koe. Kia waiho ō mātou kainga hei āta mō te karakia, ō mātou kupu hei kupu aroha, ō mātou ngākau hei nohoanga mō tō pono. Ka mihi, ka whakawhetai, ka whakamoemiti mō ngā manaakitanga, ngā merakara, ngā akoranga me ngā wā katoa. Ka hoatu e ahau ki a koe ngā korōria katoa, ngā hōnore katoa, me ngā whakamōmiti katoa. Ko koe anake te mea e tika ana kia whakamoemititia i roto i tō ingoa tapu ka inoi ahau, āe ake nei, ake, ake, ake. Āmine.